Aħna kellimna l-Ivan Gaffiero. Ivan li rrakkonta din l-istorja ta' kif iżżewweġ, kellu t-tfal, mbagħad beda jirrealizza illi fil-verità għandu ġibdiet lejn l-irġiel. Kellimnieh għax ma setax ikun magħna llejla u dan hu x'qalilna u fl-aħħar jistaqsik mistoqsija. Araw.
Forsi tkun tista' tgħidli inti Father, jiena kont għadni żgħir dejjem xtaqt li jkolli familja bħal ħaddieħor naħseb u kelli familja fil-fatt jiġifieri sibt tfajla u kelli ż-żwieġ u dejjem naħseb kont missier li dejjem qiegħed hemmhekk għal uliedi. Però meta waqt li jiena kont qiegħed fil-ħajja miżżewġa tiegħi l-affarijiet bdew jinbidlu. F'salt wieħed jien bdejt inħoss xi bdil differenti, bdejt inħobb Anki nies tal-istess sess tiegħi. Kienu mumenti forsi ibsin għalija nnifsi, bdejt ngħid imma n-nies lili ħa jibqgħu jħobbuni, in-nies ommi u missieri ħa jaċċettawni, it-tfal tiegħi meta jikbru kif ħa joħduha. Però illum, jiġifieri għaddew is-snin li lanqas għadni taħt l-istess dar fejn kont noqgħod, ma' l-mara tiegħi u llum, illum ngħix il-ħajja tiegħi kif naħseb jiena Alla xtaqni li nkun. Jien hekk nemmen, xi kultant nibda ngħid imma Alla x'ried minni? Però naħseb jiena daqs kemm jien kuntent illum il-ġurnata qatt ma kont kuntent f'ħajti. Jiena f'ħajti ma kontx naf xi rrid. Qabel la kellna Facebook, la stajna nibgħatu dawn il-messaġġi u hekk kulħadd iżomm moħbi. Xi nies jafu li jiena mhux qed nilbes maskla, Jiena jien, Ivan Gaffiero li jien jien. Qed min jaf kemm hawn, min jilbes maskla, anki forsi nies li inti tafhom u qegħdin madwarek, lanqas taf li qed jgħixu din il-ħajja. Però jiena qed nitkellem f'isem ħaddieħor illi jiena ma nibżax ngħid, ma nistħix ngħid, jiena nemmen illi Alla kien iħobbni, Alla jibqa' jħobbni u nibqa' miegħu hekk f'din ir-relazzjoni sabiħa li għandi m'Alla. Meta nisma' lilek titkellem u tibda tgħid kontra n-nies gays, kontra n-nies omosesswali, kontra l-liżbjani u affarijiet hekk, nibda ngħid imma Dan huwa bniedem illi jaf iħobb lil ħaddieħor li kieku naħseb kieku kont inti, pereżempju, jew pereżempju kien xi ħadd mill-familja tiegħek, forsi ħa titkellem bl-istess mod li qed titkellem f'dawn l-aħħar żmien.
Sally, eh. Ma nsawwirx vulgar, eh. Ija, ok, wieġbu, ma.
Ma trid tinnaċċa. Mela, mela, Sally, nixti. Lilek iva. Ivan, ivi. Lilek iva, Sally, inti bħal Ivan Jirrabjak il-Father, għidlu għalfejn. L-ewwel nett ħa ngħidlek, jiena ngħid lill-Father li kliem Kristu kien, Dak li hu ta' Ċesri ħallih 'il Ċesri, dak li hu t'Alla hu Alla. Jiena ma nemminx li Papa Qassis għandu jidħol f'affarijiet politiċi, ġa biżżejjed il-Knisja għandha problemi kbar u qed tiltlef il-merħla tagħha, ma naħsibx, ma naħsibx li b'attitudni bħal din mingħand Ministru t'Alla qed tressaq in-nies lejn Togħha ċans ħa il-Knisja, titkellem! lejn il-Knisja. Togħha ċans! U jiena naħseb, all right, hawnhekk għandu l-supporters il-Father, però naħseb ġewwa d-dar qed jgħidu Selin għandha raġun, inti qed jintilfu ħafna Għandek qed għandek jintilfu is-supporters ħafna inti wkoll, Selin. qed ejja. jintilfu ħafna ehm, persuni li jiffrekwentaw il-Knisja minħabba dawn l-affarijiet. Il-mistoqsija x'kienet? Le, x'tixtieq tgħidlu?
Le, li nixtieq ngħidlu, bħal Ivan Gaffiero, per eżempju, ok, jiena nafu, ħabib tiegħi ma nistax niġġudikah, ħass li kellu, li wara ċertu żmien ħareġ li huwa omosesswali, jista' jkun li kien minn dejjem iħossu hekk, però qabel, Anka llum qed għandna il-Patri hawn il-Qassis il-Father, il-Father, sorry, il-Father li qed li qegħdin fit-2019 u jitkellem b'ċertu mod. Immaġina tletin sena ilu kemm kien hawn kien hawn iktar preġudizzju, kemm kien hawn iktar tabù u bniedem Ġuvni, anka ommu stess, kif tgħallaq it-tmintax-il sena isma' meta ħa ssib tfajla, meta ħa tiżżowweġ u kien ikollu jiżżowweġ bilfors għal għajn tan-nies biex jidher li huwa normali. Ġifieri, ħafna minnhom iżżowġu għal dan l-iskop biex ma jidhrux koroh f'għajn in-nies u llum il-ġurnata kellhom jgħixu, ibiddlu l-ħajja tagħhom għal waħda li jridu jgħixu.